گندم دا سیزن اسٹارٹ ہے نا ویور اسے گالو ٹریکٹر ٹرالیاں دوڑم دوڑے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے چائی لئی آنے نگاں سارے کل خرادیہ دی دکان بیلڈنگ دی دکان ہے الیکٹریشن دی دکان ہے اے اتھاں سٹاپ کریں دے پین کیونکہ گندم دا سیزن اسٹارٹ ہے سارا باہروں پردیسی بھرا آ گئن تے ماشاءاللہ او اتھاں آکے اپنڑاں کم شم کریندن گندم شندم دی کٹائی کریندن تے وی آئی پی ماحول بنڑیندن خوبصورت جیہاں تے آپاں گرمی دا سیزن فل دڑ بڑ اے تے کجھ آکھ سکدے نی سے کہ باقی باہر دی صورت حالات اے آلی اے تے کہ باقی محبتاں بھرا آپاں کر گھدے ولاگ شروع تے بھرا تہاڈا حاضر ناظر تھی کے آ گیا واپسی خوبصورت جے ولاگ دی طرف۔

بالکل مسٹیک نہ کرے سو میں محافظہ ونڈے دیا سو گرمی دا سیزن ساڑھے زور دا آ چکا ہے تے باقی ایک اپڈیٹ پیاری جی تک دے سو گڈ نیوز خوبصورت جی گڈ نیوز دے سو اور تساں گڈ نیوز دی انتظار کرو اور انشاءاللہ اگلے ولاگ تو گڈ نیوز ملدی پئی ہے انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال تے باقی میں محافظہ ونڈے دیا سو فیس بک پیج دے ساری ویڈیو پہنچ دی پئی ہے تے فیس بک پیج کو بھی فالو کرے سو ہر آمنا یہ نوٹیفیکیشن ہے تو کو ملسن رہنے سارے سرے کی نظارے اپنے پیارے پیارے تھوڑا جے باہر تو ٹریول کرے سو تو کو لکھے سو اپنا پیارا جے ویلاگ تے اپنے پیارے جے نظارے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو نہ جڑے رہا سو واچ ٹائم دی تنگی ہے واچ ٹائم دی کمپلیٹنگ کرواؤ خوبصورت جے نظارے تے بڑے پیارے پیارے اے ان سارے دوست اسلام تے باقی میں اسا نال تو کو لکھے سو رہنے خوبصورت جے کلچر دے سرے کی نظارے اس سائڈ دے سورج ویندا پہ اپنی منزلان دی طرف تے باقی آپاں ویلاگ دی طرف ریڈی تھی ہیں ویلاگ بڑے سو دبنگ ویلاگ راسو نال نال اے جگہ مس کریں دی پی ساڑے یار کو انشاءاللہ بہت جلدی سپرائز دے سو خوبصورت جیاں اپنے نظارے پیارے پیارے سخافت یاد کرو اللہ اللہ کی یاد کرو او نام سونے رب دا لیا کرو جو دنیا دا مالک

لاؤ ویور جائیں جائیں ساری پیاری محبت سنگت ویور میں آتا کہ کیا بات ہے گول گپیاں لا آیا ہویا گول گپیاں دا میں کہ اپنے پیارے جے ویوراں کو نظارہ ڈی کھاواں خوبصورت جے نظارہ ہے بڑا پیارا تے ماشاءاللہ جائیں جائیں کھاونے یار دوست آواب جلدی جلدی آؤ سات بسم اللہ نہیں دا ولا آساں کلے کلے کھا ویسو واتے نہ کہے کہ سلیم برا تو کلا کلا گول گپے کھا کے سلائی نہیں ماری امید کریسوں تہاکوں گول گپیاں دا نظارہ اور لذت دار مزہ آسی۔ آہا ہا امان وائے اللہ منہ چوں پانی آندا پیا نا ویور بالکل آندا پیا ہوسی کیونکہ چیز ہی ایسی ہے لیول دار اور خوبصورت جیاں اسڑا دوست احباب گول گپے لیندا ہوندے ساڈے گاؤں وچ تے اے وا لائے تے اساں آکھیا اپنے پیارے جے ویوراں کوں انجوائے کرو گول گپے گھنن گیا کھڑے ہیں گول گپے گھندے پئے ہیں ڈیدھے ہیں کھا کے نظارہ ڈکھینے تہاکوں پیارا جیاں بٹ تساں کھاونی ہے تاں ساتھ بسم اللہ نا تاں ول اساں کھاسوں کلے کلے۔ ناراض نی تھیونڑاں اپنڑی سنگت پیاری جئیں پیاریاں پیاریاں چٹنیاں پیندا پئے خوبصورت جیاں چٹنیاں وی میں آدھاں کمال اے لیول دال گول گپے اور انجوائے کرنے خوبصورت جیاں نظارہ ناراض نی تھیونڑاں کیوں کہ جسٹ اک ولاگ اے ولاگ دے وچ ڈیکھ سکدے تے باقی سنگت کھوا تے سکدے نی سے تہاکوں بٹ محبتاں کریندے رہسو جئیں جئیں یار دوست احباب محبتاں ڈیونڑیاں اے چیک کرو پلیٹ بن کے آ گئی اے بلاک سوں کھاندے وے تاں ست بسم اللہ ناں تاں کھاسوں اساں کلے کلے گلاس انج اگاں کر ڈتے کہ لالا کھٹا پانڑی وی دے کھٹا پانڑی وی ڈیندا پے تے باقی آ گئے کھٹا پانڑی دے چلدے انجوائے کرو تے ماحول پیارا پیا تاکوں ڈکھیسوں خوبصورت جیا نظارہ اتوں گول گپے کھا کے آ گئے ہسے بل کھاندے تاکوں ڈکھائے نی سے معذرت کیونکہ یار دوست سارے ڈھیر تھی گئے جلدی جلدی کھاون دی کیتی اتھاں آ کے پہنچے تے بزرگ ساڈا گھاج لگا کھڑے۔

تے گانے سنوا تے ماحول بنڑا راسو نال نال سکیپ نہ کریسو۔ ویلکم بیک سنگت بھرا تھوڑا آ گیا ماشاءاللہ واپسی کافی دیر دو بعد ولاگ کو ماشاءاللہ خوبصورت یہ بنا کے دے وی آئی پی لیول دار زکام تھی ہوئے تے بولا نہیں میں گلے جنا تھوڑی کھڑ کھڑ کھڑشے تے باقی آج دا وی آئی پی ولاگ ہے تو کو دلچسپی ہے تو کو مزہ سی اپنے نظارے پیارے پیارے کھوکے تے کھڑے آسے تے پہلے اندر آسے مال تھوڑا وزٹ کر کے آ گئے گول گپے تو کو کھوین سنگت جنہ جنہ ویوراں کھاونے کھا گنو تے باقی کوئی مسئلہ مسائل ہوسی تاں بھرا تہاڈا حاضر ہوسی اپنے نظارے سرائیکی دے پاک ویلیج لائف دی خوبصورت جئی آواز میٹھی سرائیکی زبان تے بزرگ ہوری سامنے او دور دراز تک ڈیکھو کم کریندے پین تے ماشاء اللہ بڑا پیارا ویدر آندا پے خوبصورت جیاں سورج ماشاء اللہ غروب تھیندا پے تے بھرا تہاڈا ولاگ دے لگا ودے تے ملنگ جیویں تو مجھا امان وڑا اللہ اے سارا ملنگ ڈیٹھے وے نا اگلا ٹیپ چھکی ودے ٹیپ دی آواز چلائی ودے گیو وے سنگت او گیو وے او گیو وے او تیری خیر جی میں تو مجھا آخری ہیں تے بابے اوری ڈو ماشاءاللہ اپنی فصلان دے وچ کھیتی باڑی کماندے پین تے اساں اپنا پیارا جے ویلاگ چھکی پائیں باقی کوئی غلطی کوتاہی تھائی ہوسی تاں اساں معذرت گھنسوں دلوں تے باقی لائک سبسکرائب فالو کر چھوڑیسو فیس بک پیج فالو کریسو ہر آون والی نوٹیفیکیشن تہاکوں ملسی رہندی ساڈے پیارے ولاگ دی اپنا بھرا سپیشل پرسن واچ کرائے ویڈیو ساری ڈیسو اجازتاں کوئی غلطی کوتاہی تے بھلا دلوں معذرت ناتا ول تھوڑا بھرا تاں حاضر ہے پہلے ہی جویں ہن راضی پلوں میں راضی ڈیسو آپ تاں بھرا پیغام اللہ حافظ